Erê ha, wilo gerek a ev cih û mal di destê malmezina de bê. Dah ku mestur mestur bibe. Hey! Tu kî vê ca? Ez xwediyê vê çayxaneyê yê nû me. Min ji meelmê te stand bi lîstîkek, gar a. Garê çi heyî xwelî ser? Erê! Îstka helezonê. Heyla helezonê te erê wela. Deka ji min re çakê çêke. Ez çay ji kesî re çê nakim ji mielmê xwe pê ve. Ê tu çay ji hemû zibûne re çê dikê. Ev çi qeşmerî ye vê ce. Ê ji xwe kêfa min ji çay re nayê.

Wek ku hûn dizanin, em hemî di demeke pir zehmet re derbas dibin. Ez jî bavê şaho min çayxana xwe girt. Ji bo vê mesela koronayê. Ji bo wê yekê em ê ji we re çîroka di çayxana xwe de bêjin. Dika ez ê ji xwe re çayekê bêrim û ji we re çîrokayekê bêjim. We Mîr Bedirxan bihîstiye. Mîr Bedirxan. Ku di navbera sala hezar û heşt sed û du û hezar û heşt sed û şêst û heştan de jiyaye. Ku di sala hezar û heşt sed û çil û sisiyan li herêma Cizîra Botan îmarak ava kir û êdî nema pere û deraib jî dana Siltanê Osmanî û pere jî bi navê xwe deranîn û di bin navê Peymana Pîroz de Kurd li xwe civandin û ji wan re got, Go millet no bira no. Dîn dînê Xwedê ye. Em hemû birayê hev in. Biyaniyan gelek pesindan di edaleta wî de gotine. Hinan got go edalet bedirxan e û hin din gotin go bedirxan edalet e. Lê di havîna hezar û heşt sed û çil û heftan de Mîr Bedirxan ji ber eskerên Osmanî û her wiha xiyaneta xizmî wî Ezdînşêr Xwe ji herêma Botan vekişanda qeleya Erûxê. Te got erê. Sibehekê di gel xelefê Şûfî, Mîr Bedirxan ji ser pişta qeleyê meyze kirin ku wan e eskerên Osmanî û bi wan re Ezdînşêr û dora qeleyê kirine xelek. Ji Ezdînşêr werê ev mêraniyek li ji te re namênê. Dibêjin dibê wê kêlîkê xelef ji Mîr Bedirxan pirsî û got, Go ez benî dayê Ezdînşêr ketiye derba tifinga min de. Ez wî bikujim. Dibê rabû Mîr Bedirxan lê vegirand û got, Got na xelef wî na nekja. Ne malê hêja ya. Şaş fêm nekin. Ne golê ne hêja ya. Got ne malê hêja ya. Ango dem lwa derbas bû. Rabû mîr jê re got we ne malê hêja ya. Em xwe teslîm bikin çêtir e. Ji xwe Xelef ne ji wan mêran bû ku derba tifinga wî na vala herê. Ango mêrekî di ser xwe re bû. Mêrekî di ser xwe re bû. Rabû xelef biya mîr kir û ew nekuşt. Ji mîr re got ku ez benî heger tê xwe teslîmî wan bikê ez xwe teslîm nakim. Ez ê xwe ji meydanê bidima alî. Dibêjin Mîr Bedirxan jê re got, Got xelef çara nemaye. Wê xelkên botanên ji her du aliyan ve bêne kuştin. Ez xwe teslîm bikim çêtir ra. Dibêjin Berî got Mîr Bedirxan xwe teslîmê Osman Paşa bike. Xelefê Şûfê jî xweşqeleyê da alî û nebedî bû. Mîr Bedirxan jî xwe teslîmî wan kir. û di havîna hezar û heşt sed û çil û heftan de Siltanê Osmanî Mîr Bedirxan û malbata wî tev ser gonî Îstanbulê kirin. Ango ew nefî Îstanbulê kirin û li gorî ku sozên Osman Paşa bi Ezdînşê re dabûn pêk anî.

Dibêjin, dibê xelefê şûfî, şêxên Basratê da pêşiya xwe û çûne Bircabelek, dîwanxaneya Mîrê Botan. Da ku Ezdînşîr wîna efû bike. Dibêjin, dibê dema ku derbasî Bircabelek bûn, Ezdînşêr qedrê şêxên Basratê girt û ew na efû kir. Ela ez dîşer. Dibêjin dibê civat bû û alem rûniştî bûn dibê rabû ez dîşêr bang xulamê xwe kir jê re got go ka wî taxmê minî çox bîna dibê dema go xulamê wî ew taxmê wî çox anî dibê qulek di navrana şirwalê wî de hebû dibê ew qul şanî xelef kir û jê pirsî Ji Xelef pirsî jê re got, Got Xelef, tu dibê ev şûna devê saya ye? Jê re bû Xelef lê vegerand, Got na begê min. Ji xormeyê dibê Xelef çi got? Got na begê min. Ev şûna devê şêra ye. Dibê rabû piştre Ezdîn Şêr ji Xelef xwest bibê zilamê wî na wek çawa zilamê Mîr Bedirxan bû. Ezdîn Şêr gelekî ji xwe razî ye. Di bê rabû xelef lê vegerand, bersiva mêra meyzên in. Di bê xelef lê vegerand jê re got, Got piştî çavê Mîr Bedirxan, xulamtiya zilaman li me heram bê. Ji xwe xelef ne xulamê Mîr Bedirxan bû. Ango destî wînî rastê bû. Li gor çîrokê wilo tê gotin. Di bê xelefê şûfî vegerand. Ku piştî çavê Mîr Bedirxan xulamtiya zilaman li me heram bê û ez zilamtiya kesekî din qebûl nakim. Di bê rabû ez dînşêr gelekî aciz bûm. Xebera hinkî di aciziya xwe de bimêne. Dibêjin ez dînşêr xwe gelekî aciz kir û ji xelef re got, Go xelef, here ez te nakujim ji ber ku tu bi mala Şêx Husên re hatî vir. Camê re. Rabû ji xelefê şofî re got, Lê here herêma botan li te heram bê. Dibêjin, dibê xelefê şofî ji birçav belek derket ta ku ji herêma botan derkevê. Dibê dema ku derket,

Wekî ku Hemiya guhdar kirî, Xelaf qet negot ez Dînşêr mîrê Bota ye. Tim û tim digot ez Dînşêr begê Bota ye û ji xwe di nav kurdan de cudahiyek pir mezin di navbera mîr û beg de hebû. Îro me çîroka xwe xilas kir. Heta çîrokeke dî û şeveke dî bimînin di xêr û xweşiyê de.